Al labouradeg bili, ar sell yeah.
bet gant an Alamaned uh, vin. Gant int o reveziañ tud ar vro a bet lakaet da sell ar savadur. Hag setu mod eus ar vro, ha prizonidi ivez en Russie.
Hag setu goude-se ba dispanet tout ar bili. Hag flastret amañ, amañ 'oa un ti-gar zoken ha n'eus ket mui roud evit amzer. Emichañs e tremenin dindan o ya. Hag neuze... Diskenn. Kling.
Ya, ba emañ aze tremenet omp. Ha gouze, eh ben, gant an trenioù, just a-walc'h 'vit kaset ar meng. Ar meng 'oa bet flastret pet un tamm pep lec'h da sevel blokosoù, bunkerioù moger ar meurvor Atlantel, giz 'vel ac'h.

Hag ar mor a zo chomet ken kre ha gwechall evel-just, setu bremañ e vez diskaret unan tevini ar nebeud-ha-nebeud. Hag benn benn ugent vloaz ac'hann mat-tre e vo achu gant an dachenn naturel amañ koa. Peger war-lerc'h evel-just, war-zu an douaroù emañ an tiez, tout ar pezh a denn eus al labour-douar. Hag an dachenn naturel a zo etre an daou, etre ar mor hag an dachennoù labour-douar a zo o vont da get. Ugent vloaz 'chom mat-tre koa evit begourien. Ya, amañ ma vez ma vez sellet e-kichen aze, peus Penaos ur gorzhag pelec'h deus an drae kwa, roselier hein, gant gant plant un tamm hiroc'h evit ar re all hein, marroñs gall hein. Da lâret eo aze emaomp e-barzh un toull etre ar mor hag amañ kwa, neuze al lec'h izeloc'h deus ar palud. Peogwir an dra-mañ a oa bet kleuziet gwechall evit kas an dour deus ul lenn sant-Vio a zo amañ betek lenn Treñvel a zo etre Tregeneg ha Treogan, tamm pelloc'h ennañ. Da lâret eo ma eo al lec'h izelañ. Seul vihan eo ar mor war-raok, seul izeloc'h emañ al leur dirazi. Ha neuze seul buanoc'h a eo kwa. Betek ma vo digouet betek betek ar poent izelañ. Ar re a vo diaesoc'h adarre da bignat hein, met pa vo digouet amañ eh ben e vo bet lonket an darn vrasañ deus al lec'h naturel kwa. Ha se zo a bouez. Ya. Ar pezh a lak ar bed amañ da vezañ pinvidik eo ar film eo lec'h naturel kwa. Gant an traoù a vez diskaret a-daol-trumm pe a-nebeudoù a-wechoù amañ emaomp a-benn bremañ miz Mae bon, a-yaou serr-kroaz pep tra dija.

hag an hini nemetañ ma 'm eus soñj mat e Breizh ma begwayent amañ ha dreist-holl abalamour ar binvidigezh a-fed niver a spesadoù laboused. Bon, ar pep pouezusañ memestra a re a vez o neizhañ amañ, bez' zo war-dro kant spesad hag a vez o neizhañ amañ. Me 'vi lod a vez miliadoù ha dreist-holl richanerien, traoù faovet, richanerien, traoù bihan a vez o vevañ 'ba ar c'hoarzh. a zo miliadoù deuzouto, hein, lec'h brasañ e Breizh hag eñ deus ar re vrasañ en Europe ivez. Hag e lod all, da skouer, ur seurt euh, kerc'heilh. met n'eo ket ar kerc'heilh louet am boaz a wel quoi. Un all ivez, un kentañ, enfin mui ar ru. Euh, eme n'eus nemet euh, ur c'houplad pe zaou a c'hoant ne neizh ket bep bloaz, memes tra e vez kontet quoi. hein. Bez zo kant spesad o neizhañ hag e mod all, enfin ouzhpenn kentoc'h, ez eus tri c'hant spesad all da c'hedek pevar c'hant dre tout, hag a vez o taremprediñ begwaien ba pe uh ar bloavezh a-bezh, tout ar bloavezh pad kentañ, pe uh just evit ar goañv, pe o tremen, enfin bon pevar c'hant ma ma ma nije-eñ deus outomp da lar pevar c'hant anv laboused evel-just ne vefemp ket gouest e mod-se hein, se zo bet kaet war meur a vloavezh e mod-se gant kalz a dud o o klask dreist-holl war bloavezhioù dek ha tri-ugent a ra group ornitologek breton hag a laboure kalz amañ. Setu neuze al laboused amañ a gav da skouer lec'hioù gleb evit lod hein, lec'hioù gleb evit rebiñ, lec'hioù serr evit chañch o fluñv, anod evit bezañ trankil da dremen an noz da skouer peogwir 'vez gwelet tud ar prizourien o tont deus pell. Ha tud al lec'hioù zo a zo tost-kenañ an eil re deus ar re all. Setu al laboused a c'hell dibab hag hep koll energiezh e c'hellont chañch plas en un doare e-skoaz. Un dra zo a-bouez evito.
Peurliesañ e Breizh eo ar re brudet an ochoù pe an aod pegen zo, zo reier an tank pep lec'h. Bon, reier 'vez kaet en-dro deus tu, deus tu Penmarc'h hag an dorchenn.

Ul lec'h amañ tud ar vro amañ a lâr deus an dra er paluzoù. Ha gwechall un den eus ar palud, petra 'ri ret ur pokez den kwa, tud an traoù zo bet chañchet kwa, met memestra e chom ur spered gouez amañ. Bon amañ e brav an amzer ha tout met peus ken dont amañ e-kreiz kreiz ar goañv ha ma vez ael atav bon bah pa vez dour-beuz ivez n'eo ket n'eo ket gwalez n'eo ket diaes 'vefe da lâret digemer mat amañ kwa.

Sapel Tro-Noan. Tammig pelloc'h emañ war an tu-kleiz Tourtaneg-Mul, Penmarc'h. Da ret eo emañ peus e digor da vat ar gweledva-paper. N'eus tra ebet da herzel penaos e sell an dud pe ret eus ur selloleg war war ar vro kwa. Hag a bep seurt traoù e vez gwell kwa. Pe ar gwez a zo a zo pleget te oar abalamour da nerzh an Nael. Fin a bep seurt zo tu da zo tu da wel hag Peoc'hus eo al lec'h kwa, fin didrouz war, war-bouez trouz an ael hag trouz ar mor, Pêr. Hag Ja, al lapoused o kanañ, Trouzioù naturel, quoi. trouzioù naturel. ja. C'est bon, il avait l'air betek, betek tout ar gwez a zo bet lakaet eno, ar pellder eno, evit klask euh, kaout un tamm goût or deus a, de, deus an ael, quoi. Met diaes eo d'ar vuhez hein ? Pa vez pa vez lakaet pemp ferc'h seizh renkennad a-wechoù e teu ar seizhvet kwa. Ar ferc'h kentañ a vez kondaonet hein.